weche madhi mbele sani e wach sukari mupenjo ni an anya wacho ni wan giluongo ni sugar crisis nikech sugar industry in Kenya osebedo ka face a lot of challenges monego bed ni ok timre To kwapimo to chalo gima obedo design en, en, en, en crisis mobedo design ma en artificial ma ka ji nyalo bet piny ni loso to en e gima okono bed ni sani endi iker nyalo wuok Kenya kae ni odhi loso wach sukari gi Museveni in Uganda. Anyalo wacho
ah, nikech eh, kaka an ordinary mwananchi ok anyal ng'eyo Koro ok anyal wacho ni nitiere deal kata deal onge. Aparo ni by the kaka ne president owuoyo and the representative man of the Uganda, the deals mane gibiro ka ne giwacho ne gin gi deal gi ja Uganda about the sugar issue. Then the reactions may give ne nyisowa. Then the following day, the, even yesterday, Amina Mohamed kendo chako defend the government.

Akoro olor company gi to oganda ma koro tiyo luga sikol. To koro nyithindo ma koro jendewa ma koro nigi nyithindo e skul, gin nyithindo gidwa somo nade? Kuna deal sababu kitambo watutolee maoni ya kwamba kuna sikari inataka kutoka nje, walikuwa na deal first ndio wakatutolea maoni. Nataka kama huko kampuni ni ale ni tiere deal ma serikali kwa yoke kwa Uganda mondo gikel sukari ma Uganda Kenya kale nitie deal ya Kenya deal nitie ipando wach kech weche ok dwa nonyenyre ka gisewacho to gichak giumo ji gonget ni kik ng'e ni deal nitie haimo kwa sababu ni mambo ambaye mtu anatamka hii mtu anatamka hii, si mambo wazi tuelewa, si kawa wakaaji wa Kenya

Momiyo ok daungi nikech sukari no kosedonjo ka dhi miyo kembe manie Kenya ka eri gore piny nyithiwa ma yudo tich kuonde ma diyude ok bi yudo tich nikech sukari cha donjo gidwa ni gigo kembe ma Kenya ka piny kaka Kikomi sani opodho. Gimiyo ka support en ni the sugar industry gimomiyo wan gi industries gieki number one gin economical pillars monego bed ni miyo kenya bedo strong to seche mobedo strong no ekwa bedo rest assured ni wan gi jok mar employed in terms of labor to wan gi jok matimo farming kata man transport be offer gimiluongo ni employment koro seche ma iwacho ni koro ida kel importation from, out- eh, from, from, ninio, from outside mano chala gima koro they are killing the sugar industry To ahinya nikech an a resident of Kisumu, wang'e ni sugar belt areas en western gi Nyanza. To seche ma koro ma timre, chalo gima koro ithiro this region mar Nyanza gi western. Nikech wan kaka jopur ma jo Kenya mapuro niang', wabiro hinyore. All the kin farmers and the local wananchi vya the
Kwa sababu hii hapa Kenya yetu tuko na mafaktori ya sukari ambayo zimeanguka

I can say ni gima onego tim en ni gima waonge godo ema onego kelnwa ma ji bede gi deal to gik ma wan godo kaka rabuon chak niang' Niang'. mago gik moko onego kelnwa always the best solution en ga dialogue ma Gini dwaro mondo jok ma otelo obedie piny mondo wane kuma wateriego. Ka nitiere deal, uh, to wanyalo kwayo jogo mano sign deal ni mondo gikethe. Ka gisekethe, nikech aparo ni ji wacho ni onge sukari e Kenya ka, ni sukari ma wagolo ok oromowa. To ok oromo mano en adieri, ok oromo nikech pok wamiyo lwedo kambe marego sukari e Kenya kae. Emomiyo rem nero bedoe. To ka rem, remni en gima is artificial, wanyalo timo, nitie gima wanyalo timo mondo mi ang'owa, remni kik bedie. Koro ok wakony kembe mag sukari ma Kenya kaeni mondo mi remni kik bedie, mondo mi kik bed ni waomo sukari oko. To wan bende wan gi kembe mag sukari. Well, uh, proper assessment be done and based on need and serious tangible need, not, as, not selfish need as we are reading in the newspapers. wabro wuok oko kaka ja- kaka raia to wago kok e ndara to wakwer wadagi nikech wan em wahinyore
Mimi opinion yangu sitaki hiyo maoni ya sukari kutoka nje.

and those, most of the growers. An kaka mwananchi ma kawaida aneno ni sirikal onge gi interest mar konyo japur, to nikech Uganda no bende sukari ok oromo gi kono malong'o. Wan Kenya waka Kisumu county ka miwani ni ka opodho Moroni ocho podho and eh, kuonde mamoko. Koro maoni manyalo nyiso sirikal ni mondo gimanywa pesa kaka wan jopur mondo wayud equipments moromo gi pesa moromo gi kaka nyachul jotich mondo wapur sikari no wan wawegi moromowa kabisa mok ni ome oko. An advice manyalo miyo government is that these our companies, companies ma produce sugar ginde mag employ ji mang'eny to kendo gin economy ma Kenya gi mako maduong'. Koro gima they should do en ni ginyalo ng'iyo tax mag, ka- mag country gi Tax ema giduok piny ma ginene mag companies I mean. Tax ema giduok piny, ka giseduoko piny to jogi oyud kaka nyalo chulo jopur to gi produce nikech iyudo ka sukari bedo imported gi pesa moro ma cheap to marwa tiloso ka to pesa ni malo. Koro I don't know ka en, en tax or whatever.